Belê wek me got di beşa yekê de bûyerên ku Mahra xwe li rojevê xistin doh bû ji xwe bûyer çêbû. Hevalê me yî navenda nûçeyan derbarê mijarê de nûçeyek amade kirine ew jî derbarê maşeya maseya şeş qolî ku ji hev dikeve bi taybetî jî piştî daxuyaniya Seroka Giştî ya Partiya Î Meral Akpinar. Seroka Giştî ya Partiya Rastkir a Î, Meral Akşener, piştî civîna nava partiya xwe bi daxuyaniyekê siyaseta Tirkiyê serobing kir. Akşener bal kişand ser civîna dawî ya Maseya Şeş Alî û nerazîbûnek tund nîşanî namzetiya Kemal Kiliçdaroglu da. Akşener îdia kir ku di qonaxa heyî de Îyî Partî hatiye dorpêçkirin û namzetiya Kiliçdaroglu li wan hatiye ferzkirin û pêşniyazek soz red kir. Akşener pêşniyaz kir ku li şûna namzetiya Kiliçdaroglu yan şarederên CHP'yî yên Mansûr Yavaş yan jî Ekrem Îmamoglu bibin namzet. Piştî ku Meral Akşener ji Tifaqa Mîlet veqetiya, Serokê Giştî yê CHP Kemal Kiliçdaroglu daxuyanî da û got, Qet meraq nekin, wê her tişt li şûna xwe rûne. Kemal Kiliçdaroglu Piştî vê daxuyaniyê xwe derbasî Navenda Giştiya CHP'ê bû û bi desteya Rêveberiya Navendî ya CHP'ê re bi awayek awarte civiya. Serokê CHP'ê piştî civînê li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamekî bi dîmen belav kir. Kiliçdaroglu di peyamê xwe de got, Hêviya min ew e ku em hemû rengan vexwînin ser sifreyê. Li şûna rabûna hin kesan divê em bikin ku hemû reng li ser sifreyê rûnin. Lewma ne ez ne jî partiya me, hevrêyên min, Em ê rê nedin tu rageşiyê. Em hemû welatiyên li Tirkiyeyê vedixwînin ser vê sifreyê. Belê ji bo gotûbêjkirin û nirxandina vê mijarê temaşevan hêja wek me got destpêkê de li stûdyoyê rojnamevan nivîskar mamoste Fehîm Îşîq li vir e. Mamoste Fehîm dema te xweş be careke dî tu bi xêr hatî bernameya me. Me got Aqpinar niza Aqpinar ji ku derket Aqşe ne. Belê. Ne problem e. A giring ka te çi jê fehm kir? Yanî hemû li der û dorê diçin tên lê bi qenaeta min mesela esasî aloziya li Tirkiyeyê ye. Yanî aloziya Tirkiye jî gava meriv bi nav bike. Yek ji wan aloziya herî giring jî pirsgirêka Kurd e. Komara Tirkiye sedsaliya xwe temam kiriye û îsal Damezrandina sed salî ya Komarê, lê di vê sed salê de hemû tiştê xwe li ser red û înkar û asîmîlasyon ango bitinekirina kurdan dixwazin saz bikin, îja di vegera sed sala duyemîn de jî vê tişta carekî din bi awayekî kevn dixwazin bidomînin. Îja bi taybet jî van heşt salên dumahiyê akp dîsa bi hin mehfîlên Kûr ya dewletê ve dest pê kirin ku ji bo wê tişta saz bikin hin planan danîn ber xwe. Yanî plan jî di serekiya de plana çokdanînê bû. Bi rastî jî planekî qirqkirinê bû li hember Kurdan. Îja ew pêk nehat. Tabî bi vî ve şerekî giran li hember Kurdan dan meşandin. Îja her Pêk ve alozî jî mezin bû. Çi bû? Bi taybet ji alî aborî ve. Niha mesela em bi rojane dehan kesan re li welat diaxivin û her wiha di her roj telewîzyonan de jî tê nîşandan. Êdî ne tenê telewîzyonên em bêjin ku muxalîf in, opozîsyon in yan jî çapemeniya azad in. Hemû cihan de, di çapemeniya civakî de, nizanim Youtubê de li hemû cîhan jî her kesê ku devê xwe vedike behsa krîza aboriyê dike. Yanî aborî di nav têkçûnekî mezin de ye û sedema herî mezin jî em dizanin ku şer e. Ev ya bi xwe jî eşkere dikin. Îja vê dûmahiyê şeşê Sibatê de jî ser de erdhêjekî pir mezin çêbû. Ew jî krîz girantir kir yanî ew krîza wan tabî kurttir bû ji ser vê yekê hilbijartinekî jî heye û tabî tiştekî din jî daxwazekî mezin ya civakê ji bo guherînê heye. Îja hemû vana pêk ve bi me da nîşandan ku êdî di guherînê de bê kurt nabin yanî ew xwestin tune bikin lê li hember vê yekê kurd bi hemû awayî ve siyaseta xwe de xurt bûn Bandora xwe li ser gelên Tirkiyê jî danîn. Yanî çawa li ser gelên Tirkiyê danîn? Em hemû jî dizanin. HDP tene HDP tena serî xwe em bêjin partiyekî kurdan in. Yanî Lê giranî kurd in yanî. Giranî kurd in ama gelên Tirkiyê bi hev re di nav HDP'ê de cî digirin. Belê. Ji bo sazkirina tevayê Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê jî dixebite. Yanî ji bo jiyanekî azad û wekhev. siyaseta xwe ber bi pêş ve dibe. Sîstemeke demokratîk. Sîstemeke demokratîk û azad. Em werin ser masaya ji bo bi dema me gelkî neşiya mamoste masaya şeş alî yanî tê gotin belav dibe her çiqasî Meral Akşener wisa negotiye em vedikişin jî lê li dijî Namzetiya Qiliçdaroglu a ji bo serokomariyê derket. Gelo ev biryar hema wisa ji nişka ve hat? Yanî. Qenaata min ne ew e ku ji nişka ve çê bibe. Yanî nuha gava akp dest bi siyasetê kir bi awayekî lîberal û demokrat rengê xwe nîşan da. Lê heşt salên dumayê di gava siyaseta şer carekê din bi tundî da ber xwe. Haleta dewletê MHP'ê bû, MHP'ya faşîst bû. Wî bi AKP'ê ve zeliqandin, bi rengekî xwestin bi riya wî carekî din ew siyaseta qirêj di jiyanê de bixine meriyetê. Îja niha dema opozîsyon jî xwest li hember vê yekî guherînekî pêk bîne, ji bo opozîsyonê jî Meral Akşener ji nava Dewleta Kur bi rengekî hate amadekirin. Yanî êdî hemû kes jî vê tişta dizane. Meral Akşener salên nodî de ew tiştên ku herî qirêj li hemberî Kurda dihate kirin, Wezîrê Navxweyî bû. Yanî Xwe jî ji MHP'ê veqetiyane. Ji MHP'ê veqetiyayî. Yanî Soylî, Suleyman Soylî îro çi bû, ew jî di heman demê de heman tişt bû. Yanî tu ferqekî wî ji vê mantalîta ku Dixwaze Kurda tune bike, tune bû. Feqet di vir de tiştekî din jî heye. Yanî ev alozî bi xwe re krîzekî di nava aliyê rastgir yên Tirkiyeyê de jî çêkir. Yanî aliyên rastgir em bêjin ku gava hilbijartinekî çêdibe herî kêm sedî şêst, sedî heftê Aliyên rastkir yên Tirkiyê bû. Yanî di nav van de nijadperest jî hene, di nav van de faşîst jî hene. Lê em bêjin rastkirên lîberal, karsaz û wan jî hene. Feqet hemû pêk be dengê wan digîşt sedî şeş, sedî heftê. Îja gava veqetiya wek Aliyekî demokrat dixwest ku Di wê aliyê rastkira de bibin navend. Siyaseta xwe jî bi gor wê yekê meşand. Lê feqet tiştekî derket holê ku yanî êdî Tirkiye bi siyaseta kevin ber bi pêş ve nikare biçe. Belê. Te got ne ji nişka ve ye. Ji xwe yanî her kes dizanê mesele ne mesela namzetî ya ne namzetiya Kemal Kiliçdaroglû ye. Ew mesela te got dewleta Kurd e. Dikarî piçkî û savakî li pey vê meselê. Yani meriv dikarî bi vîya wayî ev mesela rastkirê ve bi girêda. Yani ew alî bi rastî jî naxwazin ev dewlet hilweşe rengê xwe biguherîne. Çimkî hewana tabî ji vê aloziyê jî sûd werdigrin. Her ku alozî zêde dibe ew zêdetir xwedî mal û milk dibin, ew zêdetir dikarin bandora xwe zêde bikin li ser civakê. Çawa? Mesela îro heşt sal e AKP di îktidarê de ye ama îktidara wî bêguman, Ji ber ku şer heye, ji ber ku şer mezin dibe vê tişta dikare bi hêsanî pêk bîne. Nuha jî ew tişt îcar ji ber bi guherînê ve diçû. Çima? Çimkî êdî tiştêk din jî bellî bû. Gavka din min got belkî ez wî jî temam bikim. Mesela HDP'ê, HDP êdî kilît e. Kurd jî biriya HDP'ê êdî kilîta vê sîstemê ne. Yanî ya. Wê sîstemê, vê sîstemê biriya kurdan, biriya aliyên demokrat û çepgir û sosyalîstan wê vekin xetekî nû çê bikin yan jî bi rastî wê ji îro xirabtir bibe. Xirabtir bibe. Kemal Kiliçdaroglu got, Xeman nixwin. Wê rewşa Şîlo zelal bibe. Te çi jê fehm kir ji Min gotina wî? vê tişta fehm kir. Niha du xet esasî li Tirkiye berê ve derdikevin pêş. Ji van xetan a yek herî kêm normalîzekirina Tirkiyeyê, qebûlkirina hemû gel û aliyên din e. Em bêjin ne bi dilê Kurda be jî sedî sed. Lê axir ev rewşa aloz ancax bi normalîzekirin û her wiha bi qebûlkirina aliyê din wê bi guherînekî bi xwe re pêk bîne. Aliyê din jî aliyê şer û têkdan û ew sedsaliya komar bi heman rengî domandine. Îja ev her du xet jî bi qenaeta min zelal dibin. Bi rengekî zelal dibin. Yanî çawa zelal dibin? Niha piştî Ak Şener, ez li beyanên êdina jî dinerim, ew aliyên ku heta niha dijminatiya Kurda kirine, Ji helwesta Akşener sûd werdigrin yanî bi rengekî bi dilê xwe dibînin. Ev ya yanî dixwazî akp be, MHP be, dixwazî em bêjin ew partiyên biçûk yên bi wek Perinçek û Umît Ozdag û nizanim Muherrem Înce wan bin ku dengê wan jî tuneyê belkî hezarî dû jî tuneyê li dengê wan. Lê ew aliyên ku bi rastî nijadperestiyekî tund ve ber bi pêş ve diçin li cihekî rûdinin lê li aliyê din Êwarîn ku dibêjim aliyên nava sîstemê ne. Yanî opozisyona demokrat yên weng hdp û çepgir li ciyekî dêrim. Lê aliyê din jî em lê dinerin ku yên wek Elî Babacan, yên wek em bêjin di chp de wan kesên ku bi rastî piştgiriya ji bo pêşerojê guherînê dikin, piştgiriya. Guherînê dikin, varan jî li alî yekî disekinin. Îja zelalbûnek di nav wan de çêdibe. Ha piştî vê saetê tabî. Piştî vê saetê çi senaryo hene wê Îyî Partî Akşener wê ber bi ku ve here yanî em dizanin wî alî dî heger hat û vekişiya li alî din jî çi ye rikberekî wê li wir heye. Akşener xetayekî pir mezin kir. Yanî Ji xwe re kir. Ji xwe re kir. Di derketina Akşenerê de bandora CHP bi taybet bandora Kiliçdaroglûyê pir bi awayekî berbiçav dihate dîtin. Yanî pazdeh wekîlên xwe da wî karibe bikeve hilbijartinê. Piştî ket hilbijartinê jî wek min got dixwest di navenda rastkiran de cî bigire ji bo wê yekê jî her çû zêdetir Derûdorayî firettir bû. Bel, ciyê wê di nava aliyê akp MHPê de wê hebe. Ji ber ku ew MHPê Yani ji bo wî hê zû ye, meriv nikare wê tişta bêje feqet wek mantalîte li wir e. Dibê lê dibêjin meselen doh yani hin hevala me nirxandinên wan guhdar û temaşe dikir. Ê Tirka digotin ya wek nûçe danizam çi qasî rast e nerast e, divê endamên Î Partî gelekî ji aliyê din aciz in heta dibêjin yekser heftê hezar kes xwe ji partî vekişand. Nizanim reqem rast e derew e? Nizanim yanî ew dibe ku mubalaxa be. Divê atmosfêrek wisa heye di nava Î Partî xwe de. Dibe ku mubalaxa be ama tiştekî din heye di vî warî de Bekîr Agirdir bi bo ji nişka be ew ket. Bekîr Agirdir Agirdir yekî Tirk e, lêkolîner e, bi rastî jî di vî warî de yekî xwedîsoz e. Ew bi xwe dibêje ku kadroyên Ak Şener ê ku partî bi hev re damezrandine, mantalîta wan mantalîta MHP'ê ye, yanî faşîst e. Feqet ê ku piştgirî dane partiya Ak Şener, ew ana piranî em bêjin lîberal in, Ne çepgir bin jî ew di wê mantalîta faşîst de ê ku kadroyan pêk tînin cî nagirin. Ji ber wê yekê reqemekî jî dide, Dibê piştî vê saetê eger Ak Şener helwesta xwe neguherîne sê bara dû hilbijêrê xwe wî wenda bike. Yanî ev ya tiştekî hindik nine. Tiştekî hindik nine. Yanî tiştê tê gotin Ak Şener sedî deh dozdeh belkî sêzdeh Dengê yê hebû lê feqet niha dikare bêje. Bibe deh, bibe neh. Şeş, heft jî. Belkî ji wî berjêrtir jî yarî bibe. Di vir de tabî ji bo wî dibêjim Ak Şener bi vî awayî wendakirinê girt ber çavê xwe. Hema tiştekî din jî, rastiyekî din jî heye. Ew tişta MHP jî di wexta xwe de kir. Windakirinê girtin ber çavê xwe ama ji bo ku ev sîstema faşîst hilneweşe, xira nebe yan jî hemû gelên Tirkiye bi hev re azad nejin jî vê tişta digirin ber çav. Yanî meriv bi hêsanî dikare bêje ku ji bo dewletê xwe vê tişta dikarin bikin. Ji bo wê yekê dikarin her çavsoriyê jî bikin. Yanî xeterên pêşerojê belkî ew li ber dibe. Me behsa sînaryoyê kir, HDP'ê. û ber bi ku veherê di merînate de. Ji xwe diyar bû. HDP di serî de polîtîkaya wî eşkere ye. Yanî ji xwe ev tişt niha zêdetir eşkere jî tê dîtin. Belê. Yanî belkî heta niha heta em bêjin partiyek wek Îyî Partî avekê vexwe mamoste. Partiyek wek Îyî Partî, partiyek nijadperest em bêjin ji MHP'ê ve qetiyaye. Hebûna wê di nava masaya şeşan de piçekî ji bo Kurda û ji bo HDP'ê bi xwe jî bi taybet wisa giran bû. Eskere têk e vê nava de. Derketina wê wêne hêsatir bê ku îdî. Peyama Kiliçdaroglî di wî warî de do piştî ku Akşener axivî êvarê peyamekî da li ser Twîtterê. Qasî du deqe û nîv axivî li wir tiştekî eşkere digot. Yanî digot ku divê mase berfireh bi, ber bi pêş ve biçe. Her kes ciyê xwe tê de. Her kes ciyê xwe tê de bibîne. Ev ya peyamekî ye. Yanî tena serê xwe ji HDP'ê re ne, ew aliyê din re jî. Her wiha do du partiyên Çep kir, yek Partiya Çep yek jî Partiya Karkerên Tirkiye, tîp dibêjin, her duyan re jî hevdîtin kirin. Tabî ev ya demek ew jê hayîdar bi ku wê Akşener tiştekî wa bike. Ji ber wê yekê bi vî rengî hema Demildest jî du hevdîtinên bi vî rengî kir. Îja wê hdp rasterast qenaata min ew e ku di masê de cî bigire. Wê îro hdp jî bicive wê biryarekî bigire. Ama tiştê xuya dike ev e, hdp digot ku siberoj ew kesê ku bibe serok komar divê bi rengekî me jî temsîl bike yan jî divê ew siyaseta ku heta niha hatiye meşîn vê siyaseta bigorîne û bi awayekî eşkere nebe jî Di nav namzetan de yê ku navê wan derdiket pêş, Mansûr Yawaş, Ekrem Îmamoglû û Kemal Kiliçdaroglî bû. Aşkere nebe jî bi rengekî digot heta hin siyasetmedarên ku derdora HDP'ê de ne wek Ahmet Tûrk, wek hin kesên din ewana navê Kemal Kiliçdaroglî jî gotin. Aşkere gotin eger Kemal Kiliçdaroglî bibe namzet di vî warî de HDP belkî namzet jî dernexibê bi rengekî Piştgiriya Kemal Kiliçdaroglî jî bi kitabê em tam nizanin sibe roj wê çi bibe çing siyasetê di bîst û çar saet gelek tişti bîst û çar saet berê me van tişta re xeber nedibe lê îro em van tişta re xeber din ama di vir de ji xwe ber bi fireh bûna vê opozisyonê bi rengekî wê bandora xwe lê xwe yanî ne ferz e ku HDP rasterast ser wê maseyê be. Ji xwe mantalîta wan tu car jî ne wek hev in. Yanî tiştên ku HDP û îtîfaqa Aştî û Azadî ked û azadiyê difikirin ne wek hev in. Yanî maseya şeş qolî û em bêjin îtîfaqa ku HDP serkêşiya wî dike ne wek hev e. Feqet di vir de ji bo Guherînên demî û ji bo pêşerojê dikarin gelek karan bi hev re bikin wê bi hêsatir karibin bi hev re hin karan bikin ama tabî ne pêvajoyekî hêsa ye. Bi rastî jî ne pêvajoyekî hêsa ye çunkî di haletên destê Erdogan de gelek in di serî de jî yanî ez vê qenaata xwe bêjim biqedîm di serî de jî haleta şer Ev aliyê Erdogan û dewletî de zêde ye. Yanî di vê navberê de dikarin di wî warî de jî hin gavan babên ji bo ku hêla Kemal Kiliçdaroglû û derdora wî tengtir bikin, karibin bandora xwe li ser wan zêdetir bikin. Ku ev heşt salan de jî heman tişt kiribûn. Wê ji nuha şûn de karibin bikin, nikaribin bikin em ê pêşerojê dibibînin. Feqet ev halet destê wan de heye. Gelek gelek spas ji xwe. Îro jî wê diyara wê daxuyanî werin dayîn wê tiştin werin gotin. Em ê bişopînin. Nivîskar, rojnamevan Mamoste Fehîm Şêx gelek spas ji bo hatina te. Gelek spas, silav û rêz.